e boobu boobu, gabbu gabbu, saɣimbu saɣimbu, wurimbu wurimbu ni di kpela di puni ka di kuli nyɛla sahabɛ tubo maa puuni shɛli m-bala domin sahabɛnim n-deei li zaŋ ti ti na ka bɛ naa niŋdi ba tuhima ni bɛ bi zaŋ li ti ti na ni amaana bɛ kuli taɣi taɣi li mi n-zaŋ li ti ti na bɛ suhuyurilim. Subhaanallah! Ka n Duuma Naawuni ŋun yɛli ti kadama dee, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidhuun. Ti ni siɣisi Alkur'aani maa na ti ni nyɛ ban gul li. Lala ka Naawuni yɛli ti, Ka yɛli ti ni, Laa ya'tiihi al-baatilu min bayni yadayhi wa laa min khalfihi, tanziilun min hakiimin hamiid. Ɛɛn! Ʒiri bɛ kpɛri di puuni, di toon nira nyaaŋa. Di yila Naawuni so ŋun nyɛ goni maa sani na, ŋun nyɛ paɣibu Duuma maa sani, ka di yina. Tɔzɔh Naawuni maŋmaŋ n-gul li. Ahli Sunna zaaha bi dihi laa tabili kadama taɣibu ku tooi kpɛ di puuni. Ŋun kam taɣi binshɛɣu di puuni a o gbunni vii, dinzuɣu di ku tooi taɣi. Naɣim! Tɔ dinzuɣu Sunnanim zaaha ban doli Annabi sallallahu alaihi wasallam ni pun bɔɣa ŋɔ maa ka bɛ booni ba Ahli Sunna bimaana Sunnanima. Lalanim maa ban zaaha bɛ bi yɛrila a yɛtɔɣa kamani Alkur'aani maa di nyɛla muharraf bee di nyɛla tahriif ni kpe shɛli ni. Ayi, di ka bi dihi tabili ni, balli bi ti yɛl li, balli bi ti sab li. Di zaa ku nyɛla sunnanim sabili ni, sunnanim litaafi ni, a ku nya li fas. Amaa ban sɔhi bɛ turiba maa ban saba ni, di kul palimi ka bɛ yɛri li, ka yɛli gba ni, Ŋun bi dihi li a tabili, di ŋuna pa bɛ nyaandola. Ɛhɛ, suhibɛ tubo tubo maa puuni shɛli m-bala ka bɛ diri bɛ fihiga. Tɔ! Ti zaa ni za Naawuni tooni biɛɣu ni Chiyaama, ti dihi tabili ni Alkur'aani maa bɛn daa kuli siɣisiri na shɛm ti ti Annabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dini n-kuli be ti nuu ni ŋɔ maa, ka Naawuni guli hal zaŋ kana ni zuŋɔ zaŋ la hal ni Chiyaama, ɛɛn, binshɛɣu bi taɣiri di puuni, so ku tooi taɣi binshɛɣu di puuni gba. Ɛhɛ! Tɔ amaa! Bɛ ni zaŋdi binshɛŋa mali sɔŋdi shɛb na n-gabiri ba ŋɔ maa, eh, tɔ, ti kul kpaŋdi mabiligu jaande a ka a din maa neesim viɛnyɛla, di zaŋdi a maŋ kpɛhiri kamani a nyihi yɛn di bee ti la lala nim maa, ɛhɛ, bɛ ni tooi gab a haŋkali, dama a kari baŋsim. A yi bi piri namda muna ka a nini tiɣili, a bi chani ti kpɛri gɔyɛrisi ni bee koliba chɛra ni, a ni ti a maŋ yɛlli. Ɛhɛɛ! Dinzuɣu di zaŋ a zuɣu kpɛhi ni kuli bɔhi ma daadiini a ni ni tiɣi shɛb sani. Ɛhɛɛ! Amaa a chaŋ ti kpe n-gabi kpɛha maa ban kuli dari yɔɣu maa, ka yɛn ni nyin yɛn di bee ti ba mi. Tɔri saha bɛ ni zaŋ binyɛhiri ŋ-ŋɔ sɔŋ a ni ka di gabira. Ɛhɛɛ! Lala binshɛŋa bɛ ni vari bahiri maa na, imma di shɛŋa bi niŋ tabata bee di niŋ tabata, amaa di bi yɛrimi kaman Alkur'aani niŋla tahiriif. Di bi yɛlim ni tahiriif kpela Alkur'aani ni, ayi, ɛhɛ, kaman ban saha bɛ tiri o ban ni yɛri shɛm maa, hal ti bɛ kul mali sabili ka di kul nyɛla lala yɛtɔɣa ŋɔ ka di yɛra.

Dama maa sunnana ŋuna ayi di bi so ka lala akiida. Dama maa lala bini zaŋ bin shɛŋa mali n bahiri maa na, imma di bi niŋ tabbata bee di yɛrila An-Naasih wal-Mansuukh yɛltɔɣa. Ŋɔ ŋɔ daa nyɛla aaya bee ŋɔnim daa nyɛla aayanima ka n Duuma Naawuni ka o ti vuuli. Ka Annabi sallallahu alaihi wasallam na bela o nyɛvili ni, ɛhɛ, wahayi ni na siɣiri na saha shee maa ŋɔ zaaha, nasikh ni tooi kpe, ɛhɛ, o ni tooi kpuɣi shɛli ka zaŋ shɛli zali di zaa ni, bee ka o kul kpuɣi li zaaha. Ŋun Naawuni, Ŋun ni tumd o ni bɔri shɛm, Ma nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha, Ɛhɛ! O yi yihi shɛli, o ni zaŋ shɛli zali di zaa ni din mali aliheri garili bee di kpe? Tɔ dinzuɣu sab shɛŋa daa pun siɣi na pɔi ka Alkur'aani ti naai siɣi na. Alkur'aani ni siɣi na, di niŋla di zaa nasikh, di shɛli bi lahi tumdi tuma. Di nyɛla Atawra bee Zabuura bee Injiila, di zaa shɛli bi lahi tumdi tuma. Nasikh maa m-bala maa. Tɔ dinzuɣu Alkur'aani ni daa siɣiri na saha shee maa gba, din tooi niŋ ka shɛli, ka Naawuni ni vuui li ka zaŋ shɛli na ti zali di zaa ni, Ŋɔ maa ka zilisigu n kpɛhiri Alkur'aani maa puuni, Ŋun Naawuni ŋun mi o ni siɣisiri binshɛɣu na ka tumdi o ni bɔri shɛm, o ni bɔri ni o zaŋ shɛli ti ti zuŋ o ka o zaŋ ti ti o. Biɛɣuni o yisa bɔri ni o vuuli ka lahi zaŋ shɛli ti ti, ka o zaŋ ti ti o vuuli ka zaŋ shɛli ti ti. Ɛɛhɛ! Dinzuɣu ka Naawuni daa yɛli ninvuɣu shɛba ban bɔri ni bɛ zaŋ zilisigu niŋ Alkur'aani ni, Domin shɛli ni tooi n beni nyɛ Alkur'aani ka Naawuni ti vuuli ŋɔ maa, ka shɛba yɛn zaŋ zilisigu kpe, ka Naawuni yɛli ba, A,

Ka di nyɛla ŋun naa maa o baŋsim eh, ka o zaŋ saɣisiri na, ŋuni m-mi o ni saɣisiri binshɛɣu maa na? Eh, di pala gabbu n-kpe maa, aai! A ni nya ka ban bɛ naan yɛra, chɛfurinim maa, ka bɛ naan yɛra, Aai! Innama anta muftar, ʒi, ʒi ŋmari n-nya. Eh, a yɛli ti zuŋɔ ni di nyɛla din yi Naawuni sani na, ka biɛɣu ni ka a sa zaŋ shɛli na dabam ti zaŋ zali ŋ-ŋɔ zaa ni, ka yɛli ni din lan pa aaya, aai!

Tɔ! Ka di nyɛla yɛlimaŋli n-nyɛ li zilsigu kari puuni. Dinzuɣu sunnanim ban dihi laa tabili, amaa bɛ ni zaŋdi binshɛŋa bahiri ŋɔ na ŋun wuhimi kamani shɛŋa daa nyɛ aayanima ka ti lan pa aayanim yaha. Ɛɛh! Hal sɔhibe so ŋun yi bi baŋ ni nasikh kpɛya ka daa na tɛhirimi ni di biɛla Alkur'aani ni ŋuna n-tɛhi lala maa, Alkur'aani maa mi di nyɛla din nyɛ at-tawaatur din yi ninvuɣ gbaliŋ sanna maa ka bɛ zaaha dihi li tabili ni di kul nyɛla Alkur'aani n-nyɛ li, Annabi nyɛvili ni hali ka o ti kani ka di na nyɛ Alkur'aani. Tɔ! Tawaatur maa dini nyɛ din mali dihi tabili ni Alkur'aani maa dini m-bala maa. Ɛɛhɛ! Amaa di yi wuhi kamani so ŋun ninsal sali chɛ ka wɔhim bee ka zilsigu Eh, ka o tɛhi ni ŋɔ maa diri na bela Alkur'aani ni, ka o yɛli lala, Eh, ŋuni n-tɛhi lala maa? Eh, ŋuni n-niŋ khata? Amaa di pala Alkur'aani maa dini n-niŋ khata. Alkur'aani maa ŋun bi niŋ khata, Naawuni gu li ka chɛ ka bɛn kul galisi maa ka bɛ zaaha dihi tabili ŋolo ŋɔ din nyɛ Alkur'aani hal ka Annabi ti nya yi o nyɛvili ni. Ŋolo ŋɔ di lan pa Alkur'aani ka Annabi sallallaahu alayhi wa sallama ka o naanyi yi o nyɛvili ni. Ɛhɛ, bɛ Tawaatur. Dinzuɣu di yi niŋ ka ninvuɣ gbaliŋ maa ni gbibi shɛli ŋɔ maa, ka so ŋun ŋuna ninsal kam ni bi paai pii maa, ka di wuhi kamani wahim di kpe o luɣ shɛli bee khata'at paabu. Ɛhɛ, ka ŋun yɛli n ŋɔ, ka di miligi ka chɛ din niŋ Tawaatur maa, aaye, di bɛ n kpuɣ wa dini maa ni di zaŋ n tum tuma. Ɛhɛ, Alkur'aani maa nyɛla bɛ Tawaatur, Mankuul ilayna bɛ Tawaatur. Di zuɣu saha bɛ yaa kaza yɛliya ni bɛn yaa kaza di pa aaya Alkur'aani ni bee di pa suurili, ɛɛhɛ, di bi niŋdi tɔɣin Alkur'aani maa puuni, ŋuni ni tɛhi shɛm m-bala, ɛɛhɛ, di bi kpuɣirila Alkur'aani maa ka di nyɛ Aahaad ayi, tɔ! Din tooi niŋ ka di nyɛ Alkur'aani maa di tafsiiri gba, ɛɛhɛ, Bɛ kiraa'a shɛli nyɛla ha ka di nyɛ shaadha, ɛhɛ, din ni maa ŋun sɔŋdila tafsiiri yaɣili, amaa di pa din kuli nyɛ Alkur'aani al-Muta'abbad bi tilaawatihi ŋɔ maa, ɛhɛ, di ka di puuni. Tɔ! Suuri yaakaza di daa nyɛla din pa aaya yaakaza, ɛhɛ, ka di wuhi ni din be ti nuuni ŋɔ dibilim paai lala aayanim maa, bimaana an-Nasikh maa n-kpe di puuni maa. Ɛhɛ, bee ka ŋun daa tɛhi ni aayanim nyɛli gba, ka di mi daa pala aayanima, ŋuni n-tɛhi lala, lala suhi bɛ maa ni tooi tɛhi la? Ɛhɛ, ŋun dihi tabili ni bee o milinsi ni ŋun ni tɛhi shɛm m-bala. Tɔ! Di mi bi deeri li mi aahaad, di nyɛla tawaatur. Ɛhɛ! Naawuni baŋsim ti, Naawuni chɛ li ti tam sochibiga zuɣu. Dinzuɣu Alkur'aani maa sunnanim baŋ bi yɛri ni di tahiriifi shɛli kpɛri puuni mi, ayi, Ban kuli zaminiri kuli nyɛla zaɣ pali ban kuli siɣisiri na shɛm maa, dini n-kuli be ti sani ŋɔ maa, ɛɛn, binshɛɣu bi booi di puuni, binshɛɣu bi taɣi di puuni. Saha be turi ba bana zaya lala ŋɔ maa. Dinzuɣu baŋ n-yɛ ba, ɛɛn, Alkur'aani maa maŋmaŋ ka ban na zilisiri maa biri ti yɛri hadiisinima. Naawuni baŋsim ti, Naawuni chɛli ti tam sochibigi zuɣu.